Siangpa kha van hal kan duhmi cu ah biakinn hna hna tikah chim awk a ṭhat lo sual a si le nangmah tein a rak ka ruah thiampiak u ti kha van lang hmasa kan duh. CBC USA ah phaisa tuan zong ah kan tlawm pah cun kan van chim pah nain CBC USA sinah phaisa he ti a khua kip in kan rak thawh ah tampi phaisa a chuak i ka van chim ko cun a vai wan dih zeicahtiah cun thil thil timi cu uh, mipi nih hal mi si maw tu atu kan hal mi cu ma a vai wan di ruang ah khan atu ah rungtlang uh, he si si sin tho chim lo hakha peng hman ni kam ma hakha peng hakha asami hman ni hakha peng cha phai sa tho tiang kha kan ti tar di Cucacun kha bantuk thil kan rak tonmi ruangah khan khakha kan ṭih hlei ding si maw? Atu hnu in zeitindah khi mipi sinah thazaang pek na kan duhmi mu? Maka CBC ZA phaisa tampi a vaivuanmi nih khan kan thinlung kha a thihter tuk cang ka ti lai maw? Kan lungthawhnak vialte kan thatawnak kha a daihter dih cang caah khakha nih khan hna kan hnawh lonak dingah zeidah kan i ruahchan awk a si tiah nai na hong tlung ah na hong hmuhmi he pehtlai zongin mipi sinah chah, cah le thazaang pek na kan duhmi um si ahcun mah te kha vin kan chim ta hmasa ding in saya nangmah kan hun i sawm. Eh, sisai, kalo. Mi hi kong hi cu Wow rong zong ah, Chin lung zong ah, mi cheukhat an hal hna i, tuan wong i tu zong nih an let cang mi khat tampi nan theih ko lai ti ka ruat i, Vaivuanh ti tikah hin a vaivuan taktak a phaisa kan hmuh khawh lo lawng kha si ko i tak ti ahcun mirang pawl an i pehtlaihmi hna nih khan an tining tein phaisa an kan pekpiak ti lo ruangah khan tam deuh cu a si ko i atu zongah funghreu hna cu thong thum hrawng um ko i zeitin na kan tuah lai ti hmanh kha a ruak zong kha har ngai cangmi ka si i a vaivuan lo ti zong ti khawh si. Zong kha tangka tampi din rak cawkmi ka si ko i atu zu rawp le i tangka hika le khen hloi ding timi zong kha taktak ti ahcun biatak te vun tan i vun hlat hmanh ah khin loya sinin ha nih an kan timi cu nanmah CBC US ca hmanh ah an ṭihnung tuk lai. US cozah nih hi bantuk non profit organization hna nih phaisa million te hna hi ramdang kuat ti bantuk kha bantuk hna kha nan theih na ahcun kha CBC cu a rianṭuannak hmanh ah dih khomi si bantuk tiang hmanh khin loya cu kalpawn nih khan an kan ti mi te zong kho mi mu. Mah cahkhan hi thil hi uh, i buaipi lem lo in atu kan thokmi khi cu kan thoh ciumi hi cu ka bantuk thil ah khan cun um ti le lo ti zong ruahnak keimah pumpak cun ka hei ruah ko te atu zong cu uh, kha phaisong kha kan hmuh ṭhan lai ti kha ruahchannak kha rak um i uh, ting ting thum ting li hrawng ca lut ṭhan tu hi kai beng an tuahnak hmun ah khan a rak lut ṭhan lio cu um pah taktak. Meeting kan tuahnak zong aan chim lengmang ko i mu. Sinain kha phaisa vialte a tlaitu pawl zong kha a thih ve caah khan catiang tiang khan dawi awk zong kha a har vemi thil a si cang i mah ruang bik ah khan a si a si ko. I mah ruang ah khan kan nih phaisa thawhtu hna nih khan kan thar chiat ko zong a si lo tiah ka hei ruat. I kan thawh ciami cu kan thawh ciami a si ko i atu zong cu thawh a hau pengmi thil kha a si ko i Keimah pumpak kong hei chim ding law, dohthlennak a tu i ralhrang nih 2021 February uknak an lak hlan ah khan hlan lio ah Chinland Club nih 2004 in an thawk cang i thlakhat ah zala sawm nga, kum khat ah zala sawm nga pek ding an ti. Dalas hna cun minung zathum zali bak kan chuak i kan pek bak la kan rak ti. E kan pek cio. Kezong zakhat azal som ah pen ka pek kum fate. Atu ni uhlennak February ni khat 2021 ho akhan uh, Chinland Club pawl nih riantuami pakhat nih dolar zakhat cio thawh ding an ti. Ken ha zakhat pen ka rak thawh. I A donghnak bik ah khan 2023 a thawk ah ruang ka si rua kan Tesla ka ka hal i Dallas khua chungah hin Laimi thong liat thong kan um i rian a ṭuan khomi thong liat lakah cun thong li tal thong tum tal cu kan um lai i thla fa tein thla khat zakhat a pe khomi hi pe cu kan si tiah ka hei hal keimah phaisa ka tlai ti lomi dang nan tlaih cang la tiah ka chimh tikah khan mah phaisa tlaitu ni nih a ka chimhmi cu Pacang Bawipa nangmah lawng thomi na si an ka ti. Eh, ka khuaruah khi har ngah an rak thawh cio ro ti ka rak ruhmi kha an rak thawh lo. Donghnak ah cun mah vialte zakhat i ka rak thawhmi kha thong hnih le zathuam tiang ka rak thawh. I phaisa tlai kha an i thlen tikah khan phaisa tlaitu a thar sin zongah khan zakhat cu ka hei thawh rih. A thar pa nih khan nangmah keimah zakhat cio kan tawhmi hi sisi ah kuat lai ma can dih ko ka ti hohmanh thawh ti si lo ti mah kan ka ngol ve cu tu hi 2021 February ralhrang nih uknak alak hnu zongah khan Hakha CDF zongah hin thakhat zakhat teng ka rak thaw a tlai tu nih khan keimah sana ka pe ti lo ti ve hoi a pek nak mun zong ka thei ti lo i ma kan ka ngol ve i senthang CDF zong han thakhat zakhat ka rak thaw ve Thlakhat ahhin zathum som nga zali hi cu a zungzal in ka rak thawh. Ti maw cun thil a herh ngai tiah ka ruahmi cu Hakha CDF si zong ah Chinland Club si zong ahhin community khua kip ah hin ṭha tein a fekmi um sehlaw thawngthanh ah zong kan tuah hna sehlaw an thawh deuh hrim ko lai ti ka ruah. Kei hmanh cu tu ka vaivun cu thawhnak ka thei ti lo i thawh loin ka ngol sawh ko cu mu. Cun CBC cu a si ah BD member ka hei si ve tikah dohthlennak a thawk ko lio hrawng hna ahcun BD member cu sawmthum hrawng kan si, Board of Director. Zeikanting ah form kan tuah lai i a tlawm bik thawng nga cio cu thawh hna usih an ti. Min an kan thutter i thawng nga zong cu ka hei thawh ve. Macun CBC CSA MC Minister Council zong nih dohthlennak ca kan ti kho tawk thaw ve ko sih. A tlawm bik zahnih cio kan thawh lai. A tam lei capoi lo an ti. Cu ngah cun zasarih ka rak thawh ve keimah zong. Ti thla faate kan thawh le ngah khan ti cun ka rak thawh i ka chungkhar he maw kei chim duhmi cu Laimi hi biatak tein thawh us law khua kip le Khuakip ah hin committee a fekmi, a fel bakmi tha tein chiah khawh si hna sehlaw phaisa zong an thawh deuh ko hnga. Cheukhat cu keimah bantukin thawhnak a thei lomi, a hmun zong thei lomi, pek awk zong thei lomi zong an duh ko zong an hung men lai ti khi cu nih cun a ka ruahter ngai. Na caah cun ram le miphun caah hin uh, kan ruah deuh poah ahcun tangka cu kan an thawh deuh ko. Cun kan theihter deuh hna poah ahcun an thawh cu an thawh deuh ko lai. Laimi cu kan lung thawh fawi, kan lung a daih ka fawi fawn. Mah tikah khin uh, forhfialtu, sawmtu, theihtertu committee hna fek fuan tatak in a kuakip nam sila cu Hakha CDF zong kan thong ko lai tiah ka ruat. CC zong thong ko lai. Kan di la kan thon ahcun kan di la kan ram thatnak ca kan ram teinak ca si ko i ho po te mak tein thok ko hna se kan tha chia hrimhrim phla u se Pathian nih thlachuahnak rel chok lo tak tuk a kan pe Kan hnulei ah ah ramdang he CDF ah kan i khatchin lian dirkamhtu bu kan si committee ah kan kaap tel veke ma Vice Chairman ka ṭuan liotu zong hi mah kha Europe le zong kan sawm hna ruahnak kan nei i samah hrang zing hna nih atu bantuk kan ṭhutnak khan a chimmi cu usa cu nan rak rum taktak atu lawng bang khin nan rum ka fiang ei ti u hi tluk in phaisa nan thawh khawh million hleihnih te nan chuah kawpi bakawh mi hi cu kharuah har taktak a si pathian thilti nak khuruah har bak kan tin he sewa ko ti mu ma cah khen kan lung thawh ahcun kan thawh kho taktak ko kan lung a dai cang Mate kan lungdai to thana si da zei dirhmun kan phan ti man kan thei ti lo mi tampi nih cun maca cun forfial tu som tu committee fek mi nam se tu bantuk tlang au na hna tu lengmang se lo kan ni pi zong an fian ta tak ah cun an tho deuh ko lai ti khi kai mu mi si hi maca cun kan i a ka peng minung zong pek lei ah hin biatak tein thazaang la hna usih daithlang hram hlah usih kan thawhmi hi kanmah ca ro kan thawh cu midang ca pi hi si lo kan ram thatnak kan chungkhar thatnak kanmah thatnak kanmah luatnak ca khi si ko ti thei bu te khan te rial ko se thawh chin lengmang ko se ral kan te hlan chung vialte i bom ho se tang pi ko na si ti kha na sinah vun chim than ka duh mi si ko lo